नमस्कार मिथिलाक्षरक अभ्यास में अपने सब संयुक्ताक्षर प्रकरण में आबि गेल छी आ संयुक्ताक्षर प्रकरण में कवर्ग में क ख ग और ख के संयुक्ताक्षर के अभ्यास कर चुकलहुँ आइ व के संयुक्ताक्षर के अभ्यास कर देखियो जे देवनागरी में अपने व एना लिखे छिए आ यह जे छै मिथिलाक्षर में एना के अनित एना के घुमा के फॉर्मेटेड हो जाइए ई व एना के मिथिलाक्षर में अपने सब लिखे छिए तो व के संयुक्ताक्षर में सर्वप्रथम व और क के देखिए व और क के संयुक्त अक्षर एक रूप परिवर्तित भ जाए एना के एगो आकार डेढ़ लिया एक एना के मिलबे ई एना के बनबे आई त्रिभुज जका करे एक एना के घुमा दियो पुनः देखियो ई एना के लेलो एना के करे ई त्रिभुज जका एना के क वाला हिस्सा ई एना को दियो ई हो गेले व ठीक एक ऊपर में बिंदी देते ठीक छै ई भऽ गेलै व तहिना व और ख के संयुक्ताक्षर देखियो व और ख के संयुक्ताक्षर तो व बनाओ एके लेल एना के व बनेलहुँ आ इहे में छै से एना के ख जोड़ दियो व और ख के संयुक्ताक्षर भऽ पुनः देखियो एना के व बनेलहुँ आ इहे में छै से एना के ख जोड़ दियो तो व और ख के संयुक्ताक्षर भऽ तहिना व आ ग के संयुक्ताक्षर देखियो

एतऽ एकटा बात हम अहाँके क्लियर कऽ देबऽ चाहब जे आधुनिक जे मानकीकरण या सरलीकरण जकरा कहै छै लिखावटमे जे सरलीकरण आबि रहल छै कोनो लिपिके सरल कयल जा रहल छै जे कते बढ़िआँ अहाँ सब ओकरा सीख सकी आसानीसँ लिख सकी तऽ ताहिके लेल ई जे शब्द सब एखन अहाँके हम बता रहल छी ई मिथिलाक्षरक अ, पुरान पुस्तकमे या मिथिलाक्षर पांडुलिपि वगैरहमे शिलालेख वगैरह में जे छै से ई जरूर लिखल भेटत अहाँके लेकिन आधुनिक युग जे छै विकासशील छै और एक जे छै से अहाँके मानकीकरण के पक्ष में छै तऽ हम दुनू रूप अहाँके बतायब तऽ ताहि दुआरे ई एतऽ हम अहाँके मानकीकरण के पक्ष में बतायब एतऽ जे छै से अहाँके जे मिथिलाक्षर में ई एखन तक अहाँके बतेलहुँ हेँ से अहाँके बतायब देखियौ सर्वप्रथम देखियौ अंक अंक लिखबै तऽ ई अंक भेलै ठीक अहाँके ध्यान हैत अपने सब अंक देवनागरी में केना लिखे छे अ बिंदी दऽ कऽ लगा दै छै अंक ठीक छै ई देखियो पहिने एना के लिखल जाय छे देवनागरी में देवनागरी में मानकीकरण भऽ कऽ ई भऽ गेलै तहिना मिथिलाक्षर में अंक जे लिखबै से ई देखियो एना के ई अ बनेलहुँ ठीक आ अंग आ वँ क के संयुक्ताक्षर केना छलियै एना कऽ अने त्रिभुज जकाँ बनबैत एना कऽ दै छलियै ठीक अपन ओहिमे बिंदी दऽ दै छलियै तऽ हो गेलै अंक लेकिन चूंकि कहलहुँ देवनागरीमे अंक अपने सब एना लिखै छियै तऽ एकरा देखियौ केना लिखबै ई अ बनाउ अ बनेलहुँ ई आ ई एना कऽ जे छै से ई क बना दियौ ऊपर में ई भऽ गेलै अंक तऽ इहो विधि छै लिखे के आ इहो विधि छै तहिना दोसर अक्षर लिअ पंख प आ ग आ ख के संयुक्ताक्षर देखियौ ई प बनेलहुँ ध्यान है अहाँके प के बामा कात जे छै डैम नहि होइ छै आ ई एना कऽ वॉम बनेलहुँ इएहमे एनाके ख जोड़ि देलियै तऽ ई भऽ गेलै पंख लेकिन देवनागरीमे हमसभ पंख केना लिखै छियै एनाके लिखै छियै तऽ देवनागरीमे जे लिखै छियै तऽ मिथिलाक्षरोमे लिख सकै छी एना जे छै से ई बनाउ प ऊपरमे बिन्दी दियौ आ ई एना कऽ ख बना दियौ तऽ ई भऽ गेलै पंख तहिना देखियौ गंगा गंगा शब्द लिखल छै गंग गा ठीक है एक लिखे के लिए ये ना ग बने ठीक आ ई बतने सुनो व और ग के संयुक्ताक्षर एहिमे रूप परिवर्तित भ जाए एकर तऽ एना कऽ घुमबै एना कहलहुँ आ एहिमे आ के मात्रा लगा दियो अपन बिंदी दऽ दियौ होले गंगा लेकिन देवनागरी में से गंगा एना के सेहो लिखे छियै तऽ तहिना ई एना कऽ ग बनाउ ऊपर बिंदी दियो एना के गा दबी तो बोले गंगा तहिना देखियो एकटा शब्द लिया संग संग तो संग स व आ घ के संयुक्त अक्षर संग तो ई भ गेल अहाँके एना के स बनेलहुँ देवनागरी में एना करलहुँ एकरे घुमबै आ एना के ई देलियै ऊपर में इहो काट देने थी संग आ घ के एक्चुअली ग व और घ के संयुक्त अक्षर अहाँ के बतेने छलहुँ हैं एना क व बनेलहुँ आ इहा में छै से एना क घ जोड़ दियो अपन में बिंदी देते हो गेले संग लेकिन मिथिलाक्षर अपने सब में देवनागरी में संग एनियो के लिखे छिए तो एना के अहाँ लिख सके छी एकरा यहाँ के सरलीकरण रूप भेले संग ठीक तऽ ई अहाँके दुनू रूप बतायल गेल अ, सरलीकरण रूप जे छै तकरा अहाँ उपयोग कऽ सकै छी केओ अहाँके ओकर गलत नहि करत लेकिन ई जे छै अ, दे- अ, मतलब पुरान जे एकर लेखन विधि छै एकरो अ, ध्यान मे रखनाइ जरूरी छै कियाक तऽ आगाँ कोनो चीज अहाँके पढ़े के लेल भेट जायत पुरान चीज जकरा अहाँ नहि पढ़ि पेबै अगर ई चीज अहाँके ध्यान रहत तऽ अहाँ आसानी से पढ़ि पायब तऽ बढ़िया जकाँ अभ्यास करू जय मिथिला